Ji Peyv TV dem baş temaşevan û şopînerên hêja. Temaşevanên hêja em ê hîro berê xwe bi Efrîna rengîn dakin. Ji ber ku mîvana me ya êro ji bajarê Efrînê ye. Renda Hacî ji rojavayê Kurdistanê ye. Ji çiyayê Kurmenc e. Wê xwendina xwe ya Şêwekarî li bajarê Helebê temam kiriye û di sala hezar û neh sed û nod û sisiyan de dest bi karê şêwekarî kiriye. Ew dibêje, Min dema ku dest bi karê şêwekarî kir, yanî di destpêka karê xwe de bi qelema risas dest bi karê xwe kiriye. Her wiha zêdetir ji deh salan karê xwebexşî kiriye, çi li vir û çi jî li Sûriyê. Ew dibêje, Nêzîka pêncî tabloyên min min çêkirine lê mixabin min li malê danîne. Temaşevanên hêja em ên hop hev re derbasî cem mîvana xwe bibin û temaşe bikin bi hev re li çîroka van tabloyan guhdar û temaşe bikin. Renda Xan tu bi xêr hatî. Şev baş hemû temeşayên me yê hêja, şev baş hemû Peyv TV serkeftin bê ji we re inşallah. Spas ji bo te jî Renda Xan ku te îşev derfeta xwe da me û tu bûyî mîvanê bernama Zarîna me. Gelek spas ji bo te. Renda em ê vîdeok li ber destê me heye bêguman xemiliye bi tabloyên te

Belê careke din em xîrhatina mêvana xwe dikin ku ji Holanda bi me re ye Renda Hacî. Renda Hacî her dixwazim ji vir de dest pê bikim. Bi rastî her çiqas merov li tabloyên te tamaşe dike hin reng meran dikişîne xwe û te jî bîtir girîngî daye wan rengan wekû rengê sor û zer. Çima bîtir rengê sor û zer te dikişîne xwe? Rengê sor rengê germ e ê zer rengê germ e. Rengê sor rengê hezkirinê, rengê

Tiştên din jî hene, meselen niha bi di ilmê psîkolojî ê mirovan yanî lûnê sor ji mirovê di psîkolojî xwe pirsgirîkin gênde hebe nîyo pirsgirîkin ji malbatê xwe yanî dikişînin. Dibên gerek lûnê mirov yanî lûnê sor lê binirin

tabloyên te gelek tişt têde hene heger merov temaşe bike tu dikarî gelek tiştan têda bibînî gelek tişt bala meran dikişînê bo nemûne bi rastî min li hin tabloyên te dîtin gelekî xemgînî têda diyar e bû çi ew qas tu bi xemgînî ew ew tabloyana çê dikî wan wêneyan çê dikî

Ji piştî xelkê fişme werin zanibin ev tişto dîrokeke di vê zemonî do di vê heqbê do hev tişto bû yanî mecbûr bî yanî hev tişto ji da ji çî hindirî min derket yanî ne min jê re hesab kir û ez nizanim yanî çi wano derket yanî. Yanî tu di riya tabloyên xwe re êşeg û azarên miletê kurd ev penaberiyê ku bi serê gelê kurd hatî ev êşeg û ev wêranbûna ku bi serê miletê me hatî tu di riya tabloyên xwe re didî xuya kirin. Rast. Her wiha bêhna xwe jî pê fere dikî. Wellahî yanî destpêkê em hatin yanî piştî em hatin vê darê pir zûr û beroj tomorê xwe jê bê û em werin welotkî yanî ne em ziman zanin wek kekeco ne em yanî xerîbî ye zûr e ji wê jî jî dilî me yanî birîn e ji ber ku welatê me yî delal jî birîn e.

bêhna xwe bi pênûsê fereh dikin, hunermend bêhna xwe bi stranan fereh dikin, her wiha şêwekar jî ew hane dema ku aciz dibin hin tiştên bîran wan tiştên xemgînî ew jî bêhna xwe bi tabloyan dema ku resim dikin ew jî bêhna xwe bi wê şêwayî fereh dikin. Belê rast e. Renda Xan, her wiha tiştekî din jî bala min kişand, bi rastî min çiqas tabloyên te dîtin, Bîtir te jin yanî te bal kişandiye li ser jinê û li ser zarokan lê ew jî bi şêwayekî xemgînî. Bo çi te ewqas yanî bîtirîn tabloyên te yanî te jin û zarok çêkirine? Erê rast e yanî bi şekil am min ê yanî jina çêkir jin yanî welot in.

Yanî em sahî herb çûyê çêbî û şer çêbî û em ji welatê xwe derketin ji dest şer re vîn. Lê belê qiçik qiçikê me hebûne wek hêviyekê ji me re li li yanî emelekê ji me re çêkin yanî hezkirinekê ji me re ji welatê me re çêkirin zonibin no ji dîrokê xo mekên heye û û tarîxkî xo mekên heye kija royê bê em ê vegerin welatê xo yanî jin jî bi xo yanî wextê ke mekin bê dem didê mêrê xo û didê lawê xo û zarokê xo û meriyê xo yanî jin bi nîhayetê ez hona dibînim.

Renda xan, lê berî demekê ez ketim malpera te ya Facebookê, bi rastî te eybarek nivîsandibû û bala min kişand, bi navê ew jî tabloyek bû, ew jî zarokek bû, ew hadîgiriya gelekî bi xemgînî hatibû çêkirin. Destxweşiyê li te dikim, te bi di bin navê Dem'a Dem'a tehfir ala wecih el însanîye çima te Ya. ev eybara li ser danî? Mebesta Wala te jî havoyê çi ye?

Belê zêtûnê devê wê do ye û difirê yanî wek nov dîmonê do derdikevê ban dikê selem yanî aşîtî ji înşeallah li ser vê arî vê agirî hatî ser bajarî me û û yanî saî herb êxir şî hat ser rojava efrînê lê berê heta herb hat em ji lê zora mirin yanî pirek ji dest Birçîbîne û hîsarê û blokê vê hîsarî bi rev revîn çûn derketin derveyî welêt yanî ku piştî êxir şî yanî herb çêbî û hotin wekî divê ketin şerê Rojava û Efrînê.

Belê em careke din vegeriyan bê guman ez ji bo temaşevanan dibêjim ev hin tabloyên yanî beşekî biçûk ji tabloyên rendexan in bi rastî di vî warî de gelekî dinya me de gelek wêne gihan ber destê me lê Mixabin me nikaribû hemî biweşanda li ser Peyv TV. Bi rastî tabloyên te Renda Xan gelekî balkêş in. Dest xweş careke dîn dubare destxweşiyê te dikim. Dema ku merov heko merov hîn zêdetir li tabloyên te binêre yekser dizane ku tu kurd î. Çima? Ji ber ku te bîtir bal kişandiye, girîngî daye filklora kurdî bi rastî.

Hemû di em di vê tiştî de yanî di vê di vê lehzê Hasîm wextê em ji Efrîna xwe delal derketin û kesî yanî behsa me nekir, kesî yanî çêra me nekir, di em bi xwe ser xwe der nekin kî ser me derket. Kulturê me, folklorê me di zemanekî de di vê zemanî de êb çêrok bê ji qiçik û qiçikê me re were gotin yanî. Ez hona xwe dibînim yani. Tu dixwazî ji bo nifşên nû yani ji bo ku dîra ji bo ku dûrî filiklor û û kultura kurdî nekevin. Ya dest xweş. Baş e renda hacî bi çi tê naskirin bo nemûne hekû merov Li Yahya Silo şêwekar ew jî ez bawer im xelkê Efrînê ye. Silav û rêzê me ji bo wî hene. Her wiha ew jî şêwekarekî din ew jî kurd e Zuhêr Derwîş. Hin gelek şêwekarên din her yek bi rengekî taybet, bi rengekî cawaz, cuda xwe dane naskirin bi xelkê xwe. Heger tu bibêjî meselem Mamosta Yahya Silo bi belavukan hatiye naskirin birastî tabloyên wî yanî bi cerîdan ev cerîdên ku reklam çêdibin ji bo Rosman Aldi û Lidl wan ew tîne îstîfadê ji wan cerîdan dibe darê û ji bo xwe dike tablo. Her wiha heger tu bibêjî qehwe wê yekser tê bibêjî Zuhêr Derwîş Qehweyê bi kar tînê di wêneyên xwe de her wiha nîsk û nok û tiştên malê bi kar tînê. Tabloyên ciwan ji bin destê wî derdiçin, destxweşiyê li wan dikim. Renda bi çi tê naskirin? Çi tiştekî taybet da bi xwe çêkiriye? Berê giya yanî silav û rêzê min ji hevalê me Şwîkar Hemû û ez ke Şwîkar Exo dibînim yanî

Dibistan in yanî her dibistanek yanî her her şwîkarek xwe dibistanekê de dibînê. Ê min ez ser debistana giya derbas bîm bes ez lema wextêya hatim hatim Ewropa yanî min dibistan gî kirin navla pê xwe Û min got eke yanî ser parçeyê qimêj gi bi kêrê ye, gi bi rîşê ye, gi bi rengan e, eke dîrokekê çêkim ser terîxê wetanî yanî welatê min, ta ê min edewatê min reng in û rîşê û teknîkê min bi kêrê ye jî piştî wê jî û.

Tabloyê remde, qelix. Yani îmza min li sergên de pêlê dike. Ez xwe dibînim di nav tabloyê xwe yani hewna min dibînin. Bi coteyê min ez nizanim. Belê rast e. Renda Xan ev pirsek ji te tê kirin, Mamoste Orkêş dibêje dibê di pêşerojê de

Bes kengî yanî temaşe hebin û yanî çîşkê vê korino li ser însin wa îlla merokî ser enternêt yanî gelorî xwe çêke û yanî maredê xwe çêke û xêrî wê em nikanin beşdar bibin yanî hev yanî hew jî îşikir. Baş e Renda Xan. Çima renda berê xwe da xwendina şêwekariyê gelo? Çima te taybet ev beş hilbijart di jiyanê de? Wala yanê şwîkar şwîkarî yanê rindê. Yanê min xwe di çê rengo do dî.

bi Marado ro yanî pir bîn yanî piştî êxir şî me ser yanî li Silêmaniyê em me dixwest em cokê herin welêt me nikênî me li ser înternêt me pêşengehek çêkir li wê derê hew jî yanî beşdar bîn û niha yanî em difikirin nizanim em kê bi kû deregînin li ser vê koronê yanî hev jî yanî meselok. Belê belê renda xan. Deng baş bû? Ya. Baş. Belê renda te zêdetir ji deh salan karê xwe bexşî kiriye di warê şêwekarî de, çi li vir û çi li Sûrê. Lê te qet hizir kir rojekê ku te Wekû em dizanin te berî vê jî ji min re behs kir, te got zarîn gazina min ku cihê min tune ye, ewqas tabloyên min hene lê mexabin li cem in li malê ye ji ber ku cihê ku tabloyan tê de çê bike nîne. Te qet berê xwe neda hikûmeta Holanda ku alîkar bin bi te re yan bikaribin cihekî ji bo te dabîn bikin da tu tê de karê xwe berdewam bikî?

yani a xwe di korê yani dilxwazî dibînim lê belê wextê hatim Tirkiyê jî dîsa hew jî peneber bîn yani îmkaniyetê xwe hindik bîn zirûf xwe no yani îco bikim hatim li Ewropa Ewropa sîstemê gêndi pirrik yani ser yani sedî şêst

Belê rast e. Ez wana Rast e. dibînim bînim. Ji xwe tiştê ku ji ber xwe jî derkeve eh, ewbîtir merov dikare îbda bike. Ji ber ku te xwe jê re hazir nekiriye, te plan dananiye. Hema wiha te dest pê kiriye. Ew tiştên ewha jî subhanallah mm, merov dikare tê de îbda bike. Gelekî ciwan derdikevin. Rast e. Hesê te, hesê te bi rastî li ser bin mecbûr eke yanî wekî bê afirandin derê yanî û akademî û û hopî û hûywayê bi hev re bê. Yanî ez dibînim yanî îza ne afirandin bê beyne yanî tişkî ecere nizom. Ez wano dibînim. Belê rast e. Em destxweşiyê li temaşevanê xwe jî bikin. Bi rastî ev gotinên xweş ku hûn ji bo me dinivîsînin, hûn me dişopînin, destê we sax bê, mala we ava bê ku hûn dema xwe didin me, li me guhdar û temaşe dikin.

temaşe dike bîtir kesên biyanî ne yan kesên van welatan in bîtir kîjan xelk giringiyê didin tabloyên te di nêrîna te de? Wala yani tabloyê min ê pir Ji ber ku em hatine Ewropa yanî ê pir em bi mecalê yanî mîdya Facebook yanî em Kurd in grûpê me Kurd ê pir heye. Yanî Kurdê di me jî germ in yanî tabloyê yanî ji berî herin yanî bi peneber bin Tabloyê di filiklor hez dikirin yanî kincê dixo yanî zêtûn û wextê gotin vir wek çû yanî tiştikî hinda yanî dîtin yanî wextê ke ez tablokê da dixim ser Facebook yanî hezkirinik mekin ez dibînim ji temaşave temaşa el kurd yanî dibînin yanî laykato ji min re dikinê yanî bîmeheb bî nebî mucamelê yanî.

Yanî çima tu tu giya dikeyê çî teblokê? Ê min got hevek melhemo ke weke hev jî kêroke ke. Yanî ez nikanim her yekê teblokê sebrê min ot ê. Ez jî digrîm û çêdikim. Eke çawa her teblokê çêkim ez pê nahesim. Cakê seke min î çêkirî. Ji û çetin bê ji xêrî min re be ji min re qule ye. Çinkî ê min yanî ez bi germi çêdikim. Nizam yanî hev cewaba min e. Yanî reng pirin e hew jî filiklorê me ye yanî rengîn reng jî esasê teblûn e yanî. Baş e Renda Xan tê berî vê jî te gote min û her wiha min li gelek cihên din jî guhê min lê bû ku gelek tabloyên te hatin dizîn, hatin birin. Baş e te te çi kir ji bo wan kesan?

Tabloyên te wekû me dîtin, temaşevan jî dîtin beşek ji wan gelekî dewlemend bûn, çi ji aliyê rengan ve, çi ji aliyê bi rastî gelek tiştê de hebûn di tabloyên te de. Balkêş in, merov nikare biaxfelse. Lê Yanî renda li ser mîdyayê kurdî hinekî karê te hatiye paşguhxistin. Gelo te serdan li wan nedaye yan jî ew li te xwedî derneketine, li karê te xwedî derneketine? Yanî em miletkî bindest in. Yanî wextî însan welatê xwe tune bê yanî zor e. Yanî niha em ê rastî denk in hundekarê mîdya pir kêm in.

Lakin zûre me bibînin yanî me re tewasul kin ka hûn ê me yanî bi cûz em ji siyasetê dûr in ê min ke ke şwîkar yanî siyaseta min resm in ez ji siyasetê dûr im yanî bes ez ke kurd im û ez kurdiyetiyê min eban dikim û ez kulturê xwe hez dikim ê bi cûz yanî ve tiştno gî bi hev re hatin dîtin em çîçkê dûr bîn ji media. Ez wano dibînim yanî nizam yanî tiştin din hene ez yanî ez nizam hev yanî bes ez daxwaz kê dixwazim yanî mirovê me pirin yanî no mesela xonka xondekarê êd media li helebê bi erebî xwendibin mesela li tirkiyê bi tirkî xwendibin Yanî hemû em hemû zimanekî tenê deng in em gê werin nas kirin. Niha wek programê programê we yanî peyv TV heva gê wek dîrok ki yanî geh bi kurdî nepeyvim ekê çawa bi te re yanî deng kim û ez tiştê li cem xwe ve biderxînim yanî. Ez ê wano harim, bi coz badî zemanekî tabloyê min ki neşewtin hindo nebin, ê dîrû pispîr ge çûyî zo ti çûyî. Belê. Spas ji bo te jî Guhar Xan. Bi rastî em jî hêvî dikin ku komeleyên mêrn kurdî li vê derê çi rêxistin bin, bikaribin alîkariya Renda Xan bikin, hema qe nebe jê re cihekî dabîn bikin da karibe tê de karê xwe berdewam bike, her wiha di warê pêşengehê de jî piştgîriya wê bikin. Bi rastî em em jî vê yekê hêvî dikin. Ez jî hêvî me yanî ez bi pir xwest yanî meselê yanî penebero her kurdikî çakirine derikê yanî yim pênce me di sê kurd hebin yo tune bin. Heta niha pê sal min vidarê me yanî ez Ez yanî zû re ji min re pir zû re heta ez alimîm zimanê holendî min bi ders bi holendî didon. Ez dixwazim ev fîdê li welatî xwe jî bikim. Yanî kewm pereber in kurdin li vê derê. Ez bi sê çar zimana zanim. Çima ez ê vê re xware nekim yanî. Yanî ez jî dixwazim yanî pir va tişta yanî Fa yanî em cihê vîn wek te gotî meseleyê yanî horikirinê pir yanî muhim e, girîng e ji me re. Baş e, baş e Renda Xan, tu dikarî di riya peyv tv ra heger daxwaziyên te hebin ji çi komeleyan, çi rêxistinan, ji çi kesên, cîhetên ku dikaribin alîkar bin bi te re yên ku tu nas dikî, tu dikarî di riya peyv tv ra dengê xwe bigihînî wan, pirsa xwe bibêjî, daxwaziya xwe bigihî

Yanî ez ricakê dikim ino em bi yek bin û em vê partî ser vê partî de nekî hev. Yanî ke hunerî em xizmet weletê xwe kin hinda nebî. Di ey xatir ne zargi kijan yanî siyaset bi ê min ez siyasetê dûr im. Bes ez cahêzim xizmet welatê xwe kim û înseniyetê bi şekil am. Fa hewno bi xwe dibînin yanî ez ti peroj kesî noxwazim bes yanî mucerred ev mol do çûçikê molê min wellahî ez wextê resim dikim yanî îmkên îmkenîyet va yanî êl dibînin dibên rende ê te qudra heye cem te ser sed lewhî çêke. Bes yanî îmkaniyê tune bê û ez jî yanî mehsûr bim di mal de çîçikê zûr ji min re yanî muanetek li cem heye wek cem şiwekarî din jî hene fa em bi xwe bi xwe îze me hevde re nekir em me ser hevde deng kir me hezkirin çê nebî min li ser vê ketbî deng kir wî ser şeirî din deng kir lo hevo tiştî fehm dike û fehm nake yanî em ji vê tiştno derkevin em çîçikê mezin bibin Em bi xwe re welatî xwe mezin bikin çimkî dîrokê me zengîn in. Em bi xwe zengîn in. Em şarist yanî şaristaniya gelan bi dîrokan in. Wextê dîrokê me netê yozbîşkirin, netê ser parçê qimêj tevlon em hin dobîn. Çima em ê Belê. em ê hevdehan da bikin ser hevdedan kin û bes hevda xwe da. Belê. Yanî Em, hevda. Mamoste Xelîl spas ji bo nivîsandinên ku tu ji bo me dê nivîsînî bi rastî hindekî gelekî dirêj in jî destxweşiyê li te dikim. Lê Mamoste Xelîl sê pir ji te kirine lê bi bi awayekî giştî ez bibêjim tu jî dikarî bixwînî Rendaxan bersîva wî bidî. Dibêje em Yanî tiştên hunerî, tiştên rengên ku tu bi kar tînî, tiştên basarî yanî dikare tesîra xwe li gelan bike? Yanî reng bi xwe yanî wextê tev de dibe. Niha meselen wek. Yanî ta çiqasî tesîra xwe li seqafeta miletê Kurd heye?

Lakin bi xwe meselen wextê me re teblokê çê dike. Wek meselen Leonardo da Finci bi nav û deng bî Gioconda çê kir. Her temaşek temaşa bikî, muşahid kî, yanî dot bidî, digo yekî digo qeher ye, yekî digo yanî portre, yekî digo no imro dikenê, yekî digo welîzelek hev tablo bî bi nav û deng. Navê tabloyê Coken de bî. Yanî muhim wextê Pîkeso jî wextê bi nav û deng bî wî jî tabloyek çêkir. Yanî înqîlabik ser şorişik li ser dibistanê rengan çêkir. Yanî muka'eb çêkir, daîra çêkir. Hevgî reng bî xêr e herb çêbî. Wê çaxê herbil alemî yê çêbî. Yanî tablok mazin ser herbê çêkir. Hava dimîne his û yanî his û hestê şiwîkar tu çe dike ser parçe qimiş. Ama temaşavan yanî çi dibîne hawa ji li wê diftile yanî haw çi dibîne bi cûz hawa tişkindin dibîne. Te tiştkî bibîne xêrî te wê tiştî nebîne yanî. Yanî hev mesela rengin hevin yanî.

Renda Xanem Gihan dawiya bernama xwe her wiha Destxweşiyê li hemî temaşevanan dikim yên ku ji bo me nivîsandin, yên ku ji bo me li me guhdar û temaşe kirin. Spas ji bo we û spas ji bo te jî Renda Xan ku te îro dema xwe da me û tu beşdar bûyî di Bi rastî em gelekî kêfxweş bûn. Her wiha destxweşiyek mezin li hevalên me ser kontrolê Mamoste Abdilbaqî û Smaîl Derwîş dikim. Bi rastî bi me re mandî bûn. Ta careke dîn bimînin di xêr û xweşî de.